Mae Tŷ Gwyrddfa wedi trawsnewid y ffordd da ni'n cynnal yn cyrsiau adeiladwaith ni. Mae'n golygu bod gennym ni un lle pwrpasol i gynnal y hyfforddiant. Mae gennym ni'r stafell gynadleddau, os da ni eisiau gwneud pethau fo'n gilydd, neu eisiau tynnu lluniau ac yn y blaen, gennym ni le i wneud hynny. Mae gennym ni hefyd y warws sy'n le penodol i ni fedru gwneud pethau tu fewn, os di'r tywydd ddim yn caniatáu i ni wneud yr petha tu allan fel adeiladu tŵr, PESMA ac yn y blaen. Be sy'n gret i ni hefyd ydi bod Travis Perkins jyst rownd y gornol, felly pan 'da ni angen archebu dillad, gwaith ar gyfer y pobl sy'n gwneud y cyrsiau, mae'n hwylus, 'da ni'n fedru mynd yna um, nôl ac ymlaen fel liciwn ni. A hefyd mae'n golygu bod ni hefo gweithlu trwsio trwy'r amser yn ystod y cyrsiau. Um, Mae'r cydweithio yna wedyn yn golygu bod ni'n gallu trefnu'r profiad gwaith um, a mae o gyd yn dod at ei gilydd. Dwi'n cefnogaeth weinyddol y Manti Gwyrfai a ers gweithio yma dwi wedi dysgu amryw o sgiliau sydd wedi magu hyder i mi tu fewn i'r gwaith a tu allan. Dwi rwan yn gallu bod mor trefnus yn wneud digwyddiadau sydd yn digwydd ym Manti Gwyrfai a dwi'n gallu cyfarthrebu mor gymaint gwell efo mor gyfaint o bobl hefyd ers i fi weithio yma yn Tŷ Gwyrfai. Dwi'n falch iawn o fod yn rhim fy rhan o tîm yma yn Tŷ Gwyrfai a ers gweithio yma dwi dwi wedi gallu cyflawni nodau o'n i byth yn meddwl fyswn i'n gallu ond wrth fynd ar cwrs academi adra dyma fi rwan yn enjoio mewn swydd yma yn Tŷ Gwyrfai. So, be di y pwrpas Tŷ Gwyrfai ydi i ehangu y gwasanaeth sgynnon ni yn Llangefni yn Ynys Môn. Yym ma' hwn wedyn yn roid cyfleon i pobl yn yn De Gwynedd. Mae o'n reit ganolig o ganol Gwynedd a mae o'n hynod o bwysig i ni o rhan coleg bod 'da ni'n gallu darparu gwasanaeth yma yn y safle yma acos mae o'n gyfleon da iawn i pobl o fewn Gwynedd i i ddod yma i gael ei hyfforddi. Euros, Euroseus a'i fab ynni adnewyddadwy a trydanol cyf. Dwi'n dal, nes i ddechrau'r busnes yn 2011 ben yn hun, a erbyn nhw dwi'n cyflogi saith o hogia a wedi a dal i dyfu. Da ni'n cario gwaith gosod paneli solar a hefyd gwaith ailweirio tai. Tŷ gwyrddau yn handi i ni mor agos ar stepan drws oedd yr hogia'n gallu mynychu cyrsiau sydd i gael yna fel so, gosod panelau solar a hefyd datblygu yn y maes trydanol. A i ni fel cwmni mae'n golygu fod wedi chi bildio fyny a datblygu. O, dwi wedi mynychu dyddiau efo New Air a hefyd cwrs Sendra yn tu Gwyrddo. Dysgu lot ar sut i wella y proses tendro a hefyd datblygu cyrsiau gwahanol. Fi ydi Jason Thurman Jones ac da ni yn Jones Whitehead. Uh, da ni'n trydanwyr ers 1962. Mae gweithio i adra yn, yn bwysig iawn i ni uh, cadw staff sydd gennym ni. Um, mae o'n gwaith cyson. Da ni wedi bod yn rhan o'r um, y prosiect Living Labs. Um, da ni'n gobeithio fydd hwnna'n helpu ni yn y dyfodol um, a mae o'n rhywbeth da ni'n reit falch o, ohono fo i ddweud y gwir. Um, rhan fwy o'r amser da ni'n mynd i Coleg Menai, uh, Menai Llandrillo, um, so i Llangefni fyddwn ni'n neud fel arfer, neu os oes ar raid fel ni we rwan sydd yn tu gwyrwau, fyddwn ni'n gofyn mynd i, i un o training centres nhw allan Lloegr, Um, rhyw fath fan hefo'r efo wneud y solar panels da ni'n gosod. Et, eto fys, fysa ni'n gofod mynd efallai Lloegr i wneud yr, yr specific training ar yr stwff. Wel, yndi, mae, mae o ar stepan drws fan, so dy'n byd i ni gyrru 2, 3, 4 am bora o hyfforddiant. Ie, mae'n gret i ni.